Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida, li hu miġjub lilkom minn Mercedes-Benz Malta, Pizza Hut, Mayoka Spas, Valletta Glass, We Are Water, ALS Malta, Positive Parenting Malta,

Ingrid, grazzi tal-li ġejt. Grazzi ta' stadina. Jiena naf li din is-sena, din l-aħħar sena kienet wada. Eh, triq twila u mudla ma' ħafna. Naf li għaddejt minn ħafna, ħafna affarijiet li ħat irrakonta. U pero qabel ma tibda Ingrid. Ingrid, mini Ingrid?
Ok, mini Ingrid. Aja, Ingrid għatman bedlet. La qabel, I mean, minn qabel. Ingrid kif nafa jiena. Il-ħajja nbidlet, ċirkustanzi nbidlu. Pero Ingrid dejjem baqgħet kif inhi, kif kienet qabel. Xi ħaġa li forsi għax ħafna nisa tgħidu li imma din l-esperjenza bidletek. Le, mhux bidletni. I was never seen. Għax forsi qed jaraw verżjoni oħra. Mhux verżjoni oħra, verżjoni that was never seen. Imma I am the same and the one person I've always been. Li hemm aspetti minni li ħarġu iktar. Issa iva. And that forsi people are acknowledging and sympathizing with and relating with ġifiri qed jirrelataw magħha forsi għandhom esperjenzi tagħhom u qed isibu ċertu similaritajiet, ċertu ispirazzjoni, similaritajiet, għax jina nemmen orajt l-esperjenza eh, Ara, il-karattru jitwelet miegħek ngħid jena, però ċ-ċirkustanzi u l-esperjenzi tal-ħajja jimmodellawk filli toħroġ aspetti iktar minn oħrajn tal-karattru tiegħek jew tal-personalità tiegħek. Eh, Bekk Ingrid forsi fajnejn ħafna nies anki familjari tiegħi li forsi ma kienux jafuni biżejjed jaħsbu li jiena nbidilt, però jien qatt ma nbidilt, jien ħarġu forsi aspetti minni li ħadd ma qatt maraw mara qabel. Hmm. Dik forsi differenza. Eżempju, jinnaf. Illum il-ġurnata nħos qabel kont anki issa dejjem ambizzjuża, dejjem I want more, dejjem nippuxja li nifsi beyond the limits. mhux ħajstilem. Imma jekk qabel forse kont kont edha at stage 90 u ħan ippuxja għal 200, illum l-limitazzjonijiet li tefatni fihom diċ-ċirkustanza, dil-marda, dil-disabilità li spiċċajt bija, Eh, tefatni at stage 50. Għala jena I cannot strive for 200. Eh, l-aspirazzjoni tija jirtu kunu raġonevoli. Nżilt fis-sens ta' pala limitazzjoni li tatni, pero l-ambizjoni, l-aspirazzjoni, il-reżiljenza, dawk kollha għadhom hemm. Jien ma nbdilx, anzi iktar ħarġu b'mod b'saħħtu. U li kieku li din marda ma sabitnix fi stat b'saħħti kemm fiżikalment, mentalment, emozzjonalment, kieku kienet ħalli ħafna iktar effetti devastanti milli ħalliet. Inti
għat li ma mela inti accountant by, by profession.
profession.
Però kellek skola ta' sfin, kont mur il-ġim seba darbit fil-ġimgħa, Żewġti eh, klib kbar u qattus.
Le, kelba kbira waħda żgħira u qattus. Mela, kelba kbira waħda żgħira u qattus. Tifla ta' sitt snin.
Sitt snin.
top tikteb, mhm. kont għadek kif taħt unvestejt eh, fi stabiliment ta', wellness. Iġifiri ah, kont għat li għat li kont għat tipjana biex titla bil-Brazil tisfen. Tħalt f'hazard pal dażmin sena ilu. Iġviri, literalment, meta t-limel, ġurnata fija 24 hours, jien kont indaħħal. Kem jista' jkun f'daw 24 hours. U ovvjament, ħafna nies jgħidu ringrazzja l-alla li għadek ħajja. U nafu li tirringrazzja l-alla li għadek ħajja, pero it-trauma li inti għaddejt minnha din is-sena hija xi ħaġa li meta rrakontajtieli kif qed tgħid inti jrid ikollok reżiljenza kbira. Fil-fatt ir-reżiljenza tiegħek tant hija kbira li inti meta tlajt Hazard kien diġà beda l-uġigħ. Kemm kellu uġigħ dak iż-żmien. Minn xi ftit ġranet qabel beda tnemnim għax hekk beda xuwa kanser tiegħi kien fix-sciatic nerve, fix-xatka. Eh, u beda beda jmissli ma' nervituri oħra, muskoli, etc. U dak kien iż-żmien ftit ġranet qabel li beda eh, juri sintomi mm. ta' tnemnim Bdejt tarax li l-ewwel ibda beda l-swaba ta' saqajja, mbagħad beda jieħu l-qiegħ kollu ta' sieqi u l-wiċċ, mbagħad baqgħet ilha sal-kaf, sal-pexxun, u baqgħet ilha sar kubtejja, insomma dejjem tiela din namnes. U mbagħad bdew ix-xokkijiet. U sakemm kont hemmhekk jiena eh, l-ammont ta' uġieħ li kelli kien indiskrivibbli. Però dejjem ngħid kont inħoss fil-fatt kont naħseb li huwa xi nerf maqrus. Mm. Għax huwa l-istess sintomi tista' tajt. Mentri kien il-kanser qed jippuxja fuq eh, jagħmel pressure fuq ix-xatka. Eh, ovvjament kun qiegħed f'ambjent temmek li inti tibqa' għaddej, titturi b'saħħtek, kemm inti b'saħħtek. Hemm il-filming għaddej ħin kollu, hemm nies li ħin kollu jaraw kif ħaqbdu miegħek u jneħħulek il-moral tiegħek biex inti tirtira u hekk taf kif qiegħed f'ambjent f'logħba f'logħba kompetizzjoni eh, eh, Isek survival of the fittest. Pratikament. sejra. U bqajt sejra sal-axħar, kien hemm xi ħaġa żgħira li misjajt, per eżempju, tar-roti għax kellna sijat twal bir-roti u pratikament jien bdejt naqdef b'siq waħda. Ġifieri f'dak il-tħarbit kollu ta' terran u daqqa ġol ilma u daqqa ġifieri bil-backpack.
Dak il-ħin ma kellniex backpack imma titkisser. Titkisser anke tkun fully trenjat u kollox aħseb u għara b'dak l-oġeħ xokkiet li kelli. U jemmina lija li peress li kien ftit ġranet qabel, taf kif jisu jkun hemm pressure biex inti titla' ħalli eh, eh, m'hemmx ċans li jsibu xi ħadd jirreplacjak u kollox. U jiena being li jien jiena once id-fista f'mokk. Tmur.
Tmur it all costs.

Ġifiri, dik kienet, eh, u hija xi ħaġa wkoll eh, anke taran it-tifla issa qed jagħmlu repetition pereżempju tal-programm. Tgħidlera mami kemm kont it-tifla tiegħi kemm għandha sitt snin u ġieli ma torix ukoll minn xi xi għaddejja eh, tinduna li qed taffetwa to an extent tifla. għax tinduna mill-klim li tajdli, fej għara mami jemmek kont għadek biex-xar, jemmek kont b'saħtek. U jiena dejjem, dejjem kull ma nagħmel nġiba qoddim b'majnejja li jiet tkun proud bija, ek li li meta tikber tajt il-mami tiegħi eh, b'saħħitha u hekk. U dejjem ngħid, mela jiena dejjem kont b'saħħti u dejjem eh, nagħti 200% tiegħi. fix-xogħol, fit-training, fil-passjonijiet tiegħi, fil-business. U f'daqqa waħda kollox krolla u t-tifla ħlif tara nisik mhijiex. U dik tweġġani emozjonalment għax ngħid jien mhux dik l-outlook, però rrid nagħti lit-tifla, però bil-kontra t-tifla, t-tifla qed tarani iktar b'saħħti. li akkost ta' da kollu li qed ngħaddi jien qed niġġieled u l-qudiem tasal biex tifhem aħjar. Eh, iktar ħat apprezza il-fatt li omma għal-kem ġit prezentata, sfortunatament, għax hija sfortuna, oh, the end of the day, eh, b'daw limitazzjoniet kollha u b'dil-marda kifra, xorta baqgħet hemm. Baqgħet tiġġielet. reżiljenti, mhux ħalliet ħallietu eh, jitfena dak kollu li li ġi fuqha. U eħe, eh, dika mbagħad ittini kuraġġ li anke nkompli għaddejja. Jiena li kieku ma kienet xi ukoll kien hemm momenti li kienu korħ ħafna, u korħ ħafna meta ngħidha korħ ħafna, dak it-tip li nħarsi mera ngħidlu mulej ħudni. Loġiħi kontant gravi li Per eżempju, mhux ruġieħ biss, ma anki nibda nara nibda ngħid għalfejn ma ħatnix, għalfejn ma ħallejx il-kanser joħodni, eħe, jgħaddu momenti koroħek. Ġifieri taħsbunix li jena dejjem resilient.
Resilient u dejjem strong. U kollox le. Far, far from it. Anzi, kuna miktar momenti dark mill-li momenti inqas dark. Però huma dawk il-mumenti dark li mbagħad jippuxjawk li titla' 'l fuq. Qisu għandek molla, l-ewwel tniżżilha 'l isfel u mbagħad ittellgħek. Dak il-mument li jiena nżilt 'l isfel qed itini l-ispinta biex nitla' 'l fuq għax jiena dawk il-mumenti koroh. mhux ġast noqgħod spiraling downwards, jiena f'dawk il-mumenti koroh nibda nipprova noħloq affarijiet, naħseb f'affarijiet li jistgħu jippuxjawni 'l fuq. Affarijiet li nista' naspira għalihom. Kif nista'? Infittex issa u ChatGPT u affarijiet nifqgħu moħħi qed ngħidlek. Infittex kif nista' nfejjaq lili nnifsi fej forsi ma tasalx il-mediċina, kif nista' nsib mezzi alternattivi, kif nista' nfiq minn d-disabilità. Illum, illum wasal f'punt li spiċajt mill-kimo jena issa. Il-kimo kien Mela, ejja morru lura. Inti għamilt hazard somehow irnexxielek tispiċċa ġejt lura Malta u domt ftit biex issir taf mm. x'kellek u kważi kważi kellek tisma' iktar minnek innifsek milli il-professjonisti.
Mela, għandi kull rispett li professjonisti u kamanuni u kollox, at the end of the day, minnajrom. Muxek. minn xedaw.
Pero eħe, sfortunatament xi kultant ikun hemm ċertu burokraziji u delays fis-sistema, is how, how, it, how it is, li li kieku jiena ma ħadx inizjattiva personali li nikkuntattja jien personali l-onkoloġi, ġifieri, biex niġi natata treatment, kieku jiena probabbli qaseta fuq da s-siġġu ġifieri, għax id-delays u eh, l-istennija kienet twila wisq li ikun hemm min jispiċċa jgħidlek jiena tlift xi ħadd qrib tiegħi għax ħallejt is-sistema taħdem għalija u ma puxjajtx għax mhux kulħadd hawn min literally Jistenna. Jistenna. Jistenna u jistenna. Jiena being. Ingrid.
Ingrid.
Niprofa ma neħux ċertu ċansis. U fil-fatt ħadmet pozittiv dil-ħaġa għax ikkontat jgħid jiena, onkologist partikolari, mux naqt nżam jismijiet hawnhekk. U għalliħe fil-fatt il-kastijak qed jiġi eh, diskuss bejnietna, għatlu ma, I mean, this is not something li nistaw nqodu nistennew tant, sarkoma aggressiva ġo fija, qed ngħidu manz, xhur. Mill ġej diagnosed għalli natajt treatment, mhux qed ngħid la biex ngħid Fatti. Dan il-deficiency in the system or something, għat netkellem fuq il-fatti. Ġifiri minnem, naħseb jena għandu jkunem naqra improvement u koll biex nevitaw. Kienem min inferixlu. Per eżempju, naf situazzjonijiet ġifiri. Inti għat li li kikun firex tijak, inti kellek 20% mela. ċans ta' ħajja. Jena il-kanser tijaj kien Ewing's sarkoma. Eh, il-prognozis tijaj li kien għadu lokalizzat u mux metastasized, ġifiri ma kienx firex, kien 80%, around 80% ċans li jena n-survive. Kikun firex 20%.

you've had it. M'għandek ċans, 20% is very minimal chance of survival. Plus sek tibqa' timmonita, minix qed ngħid li I survived u m'hemmx ċans li joħroġ jerġa' għax ukoll there is a good chance of relapse. Imma il-prognosis tiegħi la darba l-ħaqtu lokalizzat kien tajjeb ħafna. Ladarba ngħaddi minn dak il-kimo kollu li literalment qatilni Melanie. Għidli fuq il-kimo.
Qatilni. Qatilni, ġifieri dak it-tip li kont nitmiegħek malaj ta' qasna salsa sal-bathroom. Mhux ħansemmi fajt moqżiża ma dak it-tip li eh, kollox, kull ma tista' tassumi li jista' jiġrilek. naf, vomiting, un kollox. Mxħan zemmi għalli ma għatli l-kima u li tawk kienu jajdulu reddem. Mela, jena kotni ħames tipi ta' kimo. Ħames.
Ħamsa, ħames drugs.
Min jaffetwa nervi system, min jaffetwa l-kardio, l-qalb ġifiri. Min jaffetwa anything. Fil-fat jena ħanibqa niġu monitored for cardiotoxicity for 25 years. Ġifri, it's not just jamlu li ECGs, jamlu li anything, MRIs on a six monthly basis, eh, CT scans, PET CT scans. Naħseb ħan iġi nixal iktar minn Christmas tree. Bir-radiation li kolli fuq. Oh, għandu naqra zoħru. Naqra dark. Ġifiri, joking aside, u kont ninata ħafna, kont ninata ħafna antihistamines u eh, eh, anything li biex jiena ġismi eh, jikkumbatti. U l-medicina li kienu jtuk biex jamlu kaħjar. Kienet għar.
Kienet għar għax ma kienx taqbel miegħek. Mm, kont allerġika li.
U xorta kellek toħodha. Xorta kellek toħodha.
Eh, ġifiri, iktar kienet ardi. Dak il-ħin kont nħoss iktar side effects minħabba l-allerġija tal-din lejn daw il- mux pinnoli, infusions Infusions li kontinu. Li supposta tjajnuk. Supposta tjajnuni u jamlu li cover għal-bladder u fil-tek. Plus jekk li niġi Intu induced menopause biex. Eh, Kemm għandek żmien ingri? Jien għandi 45. All right, say li you're on the verge of menopause. Insomma, ma.
Eh, imma qabel jiena ġifieri kulħadd jgħid imma kif tlaħħaq? Imma kif eh, m'għandek xara bajda? ma kif, ma għandekx tikmiġa. Issa mlija. Ma kif. Sabiħa. Eh, jien naf tibqa ek, jisek wahda jina illum. qed ma' early 40s kont inħossni ħafna iktar b'saħħti milli kont minn my 20s. Mhm. Kemm mentalment, kemm. U f'daqqa waħda, forsi tengod li sabni b'saħħti li għax li kieku forsi ħallini hemm. Eh, li ġifieri kumbattejt. Għax dal-kimo ukoll huwa l-ar għalli għalli is the highest in the spectrum. Ġifieri għalli the high toxicity, high dose, high intensity. Eh, qed ngħidlek konnu ħames tipi ta' drugs differenti u qed minnhom kien dubbed the red the devil. Ġifieri dan aħmar ukoll. Il-kulur. Ma ngħidlekx minn xiex kont ngħaddi, għajnejja jinqalbu, għara, nies isni mort maratona. Kont nittaweċ isni eh, nitrembelek ġo sodda. Għasi dejja ma għandek minn xiex kont ngħaddi, darba minnhom niftakarni. Eh, Abduni, nersis u r-raġel u l-partner tiegħi wkoll biex niprofaw tellawni fuq toilet ġifieri. Astajt li fil-malart nitalqilhom hekk li tre. U ħars lejn il-mera hekk. Mulej ħudni, mulej ħudni. Mhux biċċajdi di. Mulej ħudni għatlu. Tlu ma niflaħx. U mbagħad f'daqqa waħda ġini flashback hekk. Tat-tifla tħares lejja, ma nafx kif. U taj lejja ma kompli hemm għalija. U hekk, u għamilt sforz u tlajt fuq it-toilet. Ġifieri, it was that serious. Ġifieri, ġismek, letteralment, Jaqa! M'għandux saħħa. Umbagħad bdew umbagħad thanks tal-onkologist tiegħi minn hawn sellimlu għalkemm ġieli nitkellmu naqra fil-fond eh, sabli ġifieri għadu jaraw ġismi minn xi xqed jgħaddi minnu għax dan ukoll huwa rari ħafna dal-kanser. U speċjalment tiegħi being fejn kien ġo xatka huwa uniku fid-dinja. Qatt maraw ewing sarkoma ġo xajatik nerf. ġo fih. L-iktar l-iktar ikun barra xit tal ek ekraw, imma li jidħol fih qatt ma raw. Allura tkun unika, allura kull ħaġa li provaw isak il-guinea pig inti. Qed tifhimni. U dik ukoll, eh, eh, mhux bħal pereżempju qed insemmu Jien naf breast cancer li l-lum il-ġurnata ta' ingod għanna 99% breast cancer la darba ma jkunx infirex li jiġi trattat. Jien naf colon cancer, testicles cancer, eh, daw huma kollha cancers li l-lum il-ġurnata nafu kif irridu nitriti għawon blezat. Fil-kastija, kienet set matter of a trial and error kważi. Mhm. Luckily, uh, thankfully, uh, għaddejna minnu. Kemm il-round għamilt ta' dal 14.
U 14, mux nitħollu noħroġ, 14, tkull darba ġimma sħiħa, 5 days isu uh, l-isptar. Day and night infusions round the clock, ġifiri jibqa day dan. Umbat namel ġim uħra d-dar, naddi minn kalvarju. Umbat nerġa, nitħol l-isptar. L-axħar jumejn kont inkun tajjeb. Biss, ġifiri jgħaddu jisu, ha, eh, kiku issa jena rrit nerġa nidħol, next Monday, per eżempju. Tifemni, jew, ġifiri jgħaddu ftiġranet, niġi ftijaj, laħar 2 to 3 days, niġi sew, sew, kifet terani palissa, per eżempju, u, u nerġa nidħol għal daqqa oħra, u nerġa, nerġa, 14 times. U din ilek għaddejja biha xi disa' xhur? Għax waqaft kelli surgery in between. Major surgery. Kelli eh, hawn mhux ħansemmi smijiet il-ħadd ma mhux ninsa li xaħat, però kelli surgeon talented tal-bliħ minn Oxford ġi niżel hawnhekk biex jopera li li specifically. Eh, da basically qataw li parti mhux ħażin mix-xatka fejn kien il-cancer located għax bil-fors tittaqta' lilu u iktar clearance minn madwaru. L-eżatt qataw li 12.3 cm mix-xatka ħallew li gap. Mbagħad komplew qataw li l-komplament ta' ta' nerf ta' siqi sur il-nerf biex għamel graft biex jekk xi darba x-sciatic nerf jerġa' jibda jirriġenera għandu pathway.
Wow. Għandu bridge.
Pero it's not giving me any motor. Jina siqi ma nħossix u ma nistax eh, namel movement fuq għalaqqas, pero inti tarani weight bearing u miexja, nkun miexja bla per lim. Jena nibbotta l-parti ta' fuq. Il-kod. Il-ġisem huwa meravilja. Ġisem mm. meravilja, ġisem kapaċi kompensatja. Kapaċi jamel tajjeb ġifiri. Jekk għandi muscle ħażin ħajja ssib il-muskoli l-oħra biex xorta jipprova joħloq moviment. Jiena meta ġejt lura minn surgery għallu li mhux ħatem xi għalissa, però you are weight bearing. Tilhom nistan, please, eh, tun ir-rapport tal-surgeon u rew l-rapport tas-surgeon. All right, I'm weight bearing, okay. Kien hemm il-fiżjoterapisti, loġi ħlikel, xi nasiqi kollha minn fuq s'isfel miftuħa ktieb. Eh, u loġi li kelli, għax kelli punti fin-nerv, fin-nerv, fix-xatik nerv, maġna jkollok naqaxxat katuġak. Tara. Uġiħ kbir. Uġiħ kbir, għasab wara jaqtaw ilek. Ħallu l-gap u jibbriġjaw ilek. u l-kumpla u mbagħad kelli għandi kelli punti fix-xatka, punti fil-muscle u punti fil-ġilda. Tlet layers ta' punti. Għattilhom jien weight bearing, dak il-ħin defist moħħi li rrid nimxi. Kienu xi 5 hours into the operation. Kif kont għadni qed nistejqer mill-loppju. U it was a long surgery as well. Għattilhom eħe, Weight bearing, ara ni nizla, u bat dak isu sidġu hekk. Bat mi u bat mixja. Ħalqhom il-fizjoż nizel saw Għandi il-partner tiegħi ġibdilhom video. Ġibdet video tiegħi. Inkluż huma, għax imma bdejx nari moħ nifsiri kont. Għalli għarom, għalli għallu li qatt ma kellna kasek. Umbat għallu li la darba, għallu li inti xi darba ħatimxi. U dik dik il-kelma baqgħet tberenġa moħħi li ħanimxi jien. Issa kien nimxiex limping, jekk xi darba irrid nimxi jien. Għax jiena jiena knowing you u naf Naf Ingrid min hi. Naħseb inti għaddejt minn dal-kimow kollu. Però naħseb l-iktar ħaġa li tkiddek hija li tlift sieqek.
Jiena tajt li x'setajt. Xi kultant, again, insemmi dawk il-momenti koroh. Nibda ngħid immala ma ħalltnix il-cancer, għala qed iħallini hawn witnessing every brutal moment li qed nara il-ħajti titlaq biċċa biċċa, illum ma nistax nimxi, illum bl-uġigħ, illum hekk, illum hekk. Tlift anki ħafna mill-vista tiegħi minħabba l-kimu. Tlift ħafna, tlift xarek, tlift lajlex, tlift id-wifer li kważi kważi laqqas. Dawk jimqasab nagħti kasom. Imma affarijiet kbar ukoll. Taf kif imma laqqas jimporta minn li tlift. Qabel li kieku kont mortant hairdresser u qatali biċċa żejda minn xari, kont naqa' eh, ħażin. Eh.
Aħseb wara llum Li jien bla xar, bla eyelashes, bla eyebrows, bla suf. Bla dwifer.
Bla dwifer, jaqaw li wahda wahda dwifer. Għas jimporta, imma li nitlef siqi. Għax is-siqa lija kienet it-tini indipendenza, kont nitrenja, kont nisfen, kont namel il-passjonijiet ta' ħajti. Eh, kien terapija lija, jina lija tlift ħafna. Kważi kważi li tlift siqi u d-dawl ta' jnejja qed naraħ jikrolla minnu malada, ġifiri, dejjem naraħ. Vista marret l ħafna. U l-qalb jina kon dejjem, per eżempju, resting pulse kien in the region of 40-50. Wow.
Tant kem kont fit.
Issa, jitlali, jgħat mxejn jitla. Na, tara, dawk l-affarijiet li dejjem ħedimt għalihom ħajtek kollha. Ek, eh, wasting away, u d-diemek, u inti ma tista' tagħmel xejn, kważi kważi, eh, tħezzju, tu dikor. Ma jimportax li għandi xari, eh, xej, li m'għandix xar, Imma daw l-affarijiet kisruni ħafna. I have to be honest, ġifiri, kisruni ħafna. Li jiena tlift il-kwalità kollha ta' ħajti, tista' tgħid, x'fadal li minn ħajja. Ħafna drabi rrid noqgħod b'siq imollija għax kif noqgħod naqra b'siq imdendla. Kif kif tqata' ġurnata eh, llum il-ġurnata? Id-dar.
Għax kif nagħmel naqra attività eh, attività ġifiri nimxi iktar mill-li misni. Per eżempju, mqar nimxi minn Mater Dei għall-onkoloġ dawk il-ħarġet tiegħi l-isptar. Kolli per eżempju xi trattament Mater Dei, xi scan jew xi ħaġa, u rrid nimxija, nipprova nimxija jiena, taf kif. Dik il-bridġ u lura, dik għalija ħafna. Meta qabel Kont niġrija fi qas comparison. Jew immur ukoll, constant reminder immur il-fizjo, per eżempju, timmur il-fizjo, eh, kif hemm setting ta' ambjent ta' gym, dik ħin kollu tfakkarni f'kemm tlift, jiġi per eżempju jwadda bil-ballun, fuq bowżu zaħirek u jiner t-wadda bulu l-ura for balancing. Jew itini l-squats bil-kem ninżel. Qabel kont namel jumping squats ximitej wahda. Jew kont tajba ħafna fl-skipping jena. Kont namel 90 minutes kull jum. Kull jum skipping at, at the rate of 170 steps per minute. Kont noddom wahda wahda. Bid-diski għaddejjin fuq l-on wahda f'wahda u not ġifiri l-steps. U issa bil-kem nista' niċċaqlaq. This breaks you down. Iktar, per eżempju, għedu li mintu laqwa li qed tieħu n-nifs dika twaġġani daqsxejn.
Mija kien. Mija kien il-maratona ta' Darbjorn fil-31 ta' Wissi.

B'intenzjoni tajba. B'intenzjoni tajba, imma ħadd ma jgħix ir-realtà tiegħek.
Il-ħajja ta' Ingrid kif tgħixha u dik is constant reminder ta' kemm tlift jien. Tgħidli għax ma tħares qed nħares il qoddim u li kieku ma kienx dik il-pożittività u reżiljenza u l-aspirazzjoni li għandi biex nimxi l qoddim u biex xi darba

tipprova tuħu tipprova tieħdu l-pożittività, ma jiena nisimak titkellem ingridu nipprova nimmaġinani kieku għedha minn flokok u
Marko.
Xina bħalek għamna ġim gower u nibda ngħid kieku kif kif iħossni. Immaġina, kif iħossni. Kif sodda, bluġieħ. kontinwu l-uġieħ. U għalkemm għandi pain, pain specialist tajbin madwari, L-uġieħ u l-ħjuħ. Tant l-uġieħ tan nervi turi u so unpredictable. Ma tistax tifmu xi kultant u ma tistax titritjah. U min jgħid li għax hekk, mbagħad hemm ħafna differing views xi kultant. Konsulent jgħid li mod, pain special sejt li ieħor, kollu ġa sejt li mod. Eh, iktar ma tara nies iktar eh, ħawduk kważi kważi qed tifhimni, mhux għax they're not special, specialized in their field ta' imma huwa tant diffiċli u hemm tipi differenti ta' wġieħ hemm xokkijiet, hemm constant pain, hemm assista tispjega. Hemm il-misfiring tan-nerv. Jiena, jiena, jien għamilt major trauma. Jiena agħar minn accident gravi b'xi ida għax l-iktar l-iktar immaġina xi ħadd daħħal ġol-ħġieġ, per eżempju, u qatagħlu n-nervi tut il-, xorta għadhom imwaħħlin b'xi mod, jiena għandi gap. Ġifieri, liema accident jista' jtik dak l-ammont ta' injury? is the main, most severe injury li stajt nikkawża to such uh, central nerve ġo ġisimna li huwa xatka. A complicated nerve, ġifiri it's not just nervi tu rizar that they can be dan għandu ħafna nexons jieħ, ġifiri, vjosi di anatomi ta' xajetik nerve. Huwa komplikat ħafna li you can never, it has to reheal on its own. U plus hekk jiena minħabba chemo u hekk ma kellux the perfect environment to heal. Mhux hekk. Ġifieri jiena tlift ħafna żmien ukoll. Oħra li għandi qed nara l-muskoli tiegħi ta' sieqi, tal-lower limb, jintilfu. Atrophy jgħidulhom issa. Anki. Għax mhux qegħdin jinħadmu. Mhux qegħdin, ma għandhomx, mhux għalhekk biss, ma għandhomx is-signal minn nerv. Isom qegħdin fuq bniedem mejjet. Mhm. Ara dawk they were away mhm. by time mhm. u għandhom very short time frame. U għalhekk kontet fittex. Għalhekk, riċentement kontet fittex dik il-magna. ħafna nisqalu li tont work, ħafna nisqalu li it will damage, ħafna nisqalu li provaw jaqtaw li qalbi. Pero jina nemmen u jina l-lum I trust a lot my gut feeling li naħseb li l-ħolqod il-magna specifically for din ervated masses kif nu specifikament tijaj la darba ma tamiex sara tani clearance il-surgeon I'm going to go for it. Ingrid, qatt tkun waħdek u tajt għalfejn ġrali hekk u x'għandi bżonn nitgħallem minn min dak li qed jiġri u fejn nixtieq immur. Mm. Meta nħares 'il quddiem x'nara, x'tgħallimt, qatt, qatt, għax jiena ngħaddi minn sitwazzjonijiet ngħid ok, x'qed, x'qed, x'inhi t-tagħlima? Tagħlima kbira. X'inhi?
Tagħlima mhux qatt inkollu, kontinwament. Ek, eh, jiena qabel kif għatlek kont, ara, meta kont imur il-ġim jgħidu l-makna. Eh, ħafna uh, nis Wonder Woman, minn xej speċjali, però dem nippoxxa lil nefsi f'kull qasam, ikkinu fuq xogħol, ikkinu f'attivitajiet, fil-passjonijiet kif għatlek, f'training, fil-sfin, fil-business. Um, kont l-enerġija li kelli u l-potenzjal li dejjem naħdem fuqu kien enormi. Uh, Mhux qed ngħid li jien xejn speċjali, imma kif qed qabel kontek u qatt ma kien ikolli ċans nieqaf u ngħid I'm enjoying life, I'm breathing air, I'm enjoying the, my, the quality of my life. Dejjem, dejjem n-persisti, u rrit iktar, rrit iktar, rrit iktar. Illum il-ġurnata, Jekk din m'għallmitni xejn għallmitni li għandi nieqaf u napprezza l-inqas affarijiet fil-ħajja, il-fatt li tqum filgħodu and you're healthy. It's already enough. Qas kien ikolli ċans nqum filgħodu ngħid thank you Lord qajjimtni. For granted. For granted.
Ma nieħdu xejn for granted irridu. Għax illum Qiegħed at stage 90, għada ġejt at stage. Naf li klixe bi kbira u tara u narawa kullimkien imma din hija r-realtà. When it hits you to the core, il-mart serju kif qed nitkellmu, jew xi telf ta' xi ħadd viċin tiegħek jew whatever, meta meta tmiss mal-mewt jew personali jew xi ħadd viċin tiegħek, tirrealizza kemm nieħdu l-ħajja for granted. u kemm ingergru għal xejn u naħlu l-enerġija fuq affarijiet li m'għandniex u kemm maħna xejn. Tisma' anki bit-traġedji. Qabel kont ngħid miskijin mit bil-cancer. Asqat ma kont nimmaġina l-uġieħ.
Li ħaj, li ħaj mislili. Vera, vera.
Nibdaw nejdu għallum, toħod noħdu għawis for granted il-ħajja u jiena tant kont u jiena anka fil-familja ma nix kanser apparti nanna tijaj li meta kanser ma kienet anzjana sew eh, fil-familja l-għanna kanser u kienu jgħidu li anke nis fiċin tijaj u ħbib of all people inti li dejjem titrenja u ta' għamil ma għandu xaqsam xej, specialment il-kanser l-qabat li li sarkoma ma għandu xaqsam Jina laqat pejjibt, kont darba għamilt f'kif, xkun kulu, ek konna dik zaħir. Imma ma kellix l-vizzijiet la ta' tipjib, la ta' xorb, eh, kont nikol relativament healthy, eh, dejjem nitrejnja, ġifiri dejjem moħi okkupat. Li kelli stress, l-stress eh, jista' jkun killer ukoll, ġifiri. Kelli stress, inevitabilment għax il-ħajja li kont nil-lidja ta' kontinuament gas down. Eħe, stress, I don't exclude li kien hemm. Però, eh, I always led a healthy lifestyle, pratikament, ġifiri qatt f'mit sena la jienu qas nis Viċenti ma kienu jabsru ħajbot li li kien, mux għax irridu fuq ħadd, ġifiri, imma la kont obeza, la kont dajabet, xej, I was very, very healthy. U fil-fatt, Għalhekk ittollerah ġismi dak it-tip ta' dak it-tip ta' kimo speċjalment għax I was healthy li kieku ħaddieħor naħseb jiena I mean mhux qed ngħid li speċjali assolutament. Imma I was very healthy, jiġifieri sabni u xi kultant nibki ngħid mela jiena ħdim tajti kollha biex tfottiju l-kimo eh, in a few months. Imma you have to take it, it was a blessing in disguise il-fat li jena sabni daqshekk b'saħħti. Għax li kieku probabbli minġħedaw. Il
naf li raġel tiegħek ukoll telaq ix-xogħol.
Mhm. Mela, mela, raġel. Biex
ikun jista' jassistik u jkun miegħek. Naħseb ukoll tapprezza wkoll ir-relazzjonijiet ta' madwarek. Eżatt.
Jiena qabel, qabel, qabel ma ġara ġara, insomma, ġili, ovvjament, tajt ma jina, ma with the right one, taf kif jiddu l affarijiet b'moħħok u jkun hemm issues u hekk, u tu again, tuħda for granted ir-relazzjoni. Illum ngrazzjom minn hawn is-support system li kelli impeccabli ġifir ir-raġel telaq mix-xogħol. He's my shadow kollu hemm day and night jorqod isptar ġifiri jorqod miegħi. Ma ħallinx waħdi. Ma kontx ta' waħdi to be fair, ġifieri, għax. Imma. Daqqa tani epileptic fit, per eżempju, waqt li qiegħda waqt il-kimo, ġifieri. Alla ħares ma kienx qiegħed hemm. Eh, u jagħmel anke ta' ners ħafna drabi, ġifieri wassalni supporter. Dejjem ma jxedu. Qatt ma kont nimmaġina li r-relazzjoni tagħna hija tant b'saħħitha. U mbagħad inti mara indipendenti ħafna li ġejt dipendenti ħafna. Żgur dik ablow oħra li biex ninħasel irrid l-għajnuna ta' xi ħadd, pereżempju, ipoġġini fuq l-istul. Qisni ħxieħt 50 sena f'daqqa jien, taf kif? It's għalik u mara indipendenti li dejjem sabet il-ways tagħha u kollox u f'daqqa waħda. toqtlok, toqtlok, toqtlok waqt li inti qiegħed eh, tara ħajtek eh, teknoloġja kull kull moment brutali tagħha situazzjoni. Toqtlok bajnek miftuħin, kważi kważi, waqt li inti għadek konxja. Għat-teknoloġja kollox. Jina lija l-ar imwiet, l-ar mart, mux dawk li joqtluk. Għax inti ma tkun taf xej. Kif kif? Mit. l-ar mart huma mart bħal ALS per eżempju, li inti you're witnessing every moment. Tijaj li I'm witnessing every moment. Li inti qed tara ħajtek tisparixxi. Tisparixxi, naqra naqra, but, but you're still Acknowledging every brutal moment. Dawk huma mart u serjissimu fuq il-bniedem għax it affects the mental. As well, mhux just il-fiżiku. Qed tara ħajtek litteralment taqa' biċċiet quddiemek and you can do nothing about it. U tittaffaċċa r-realtà ta' li Ingrid u x'kienet tagħmel hija xi ħaġa tal-passat. Eżatt, jiena qalu li issa trid tinsija ħajtek. Trid tinsija.
U ċerta li jgħidu omlok bċerta jippruvaw ikunu pozittivi. Mhm. Ma li l tkisrek. U koll ara l-mar tikraħ fuq kulħadd. Imma tkun at your prime, tajd li at your prime, at your 40s iva. Mela, mux ovvja, at your prime. Jena tent dem naħdem u dak li 20s, 30s dem, xogħol, skola, ek. Ek għalla jrid, you know, li you're halfway through your life, ġifiri, I mean. Kalli tifla kont.
At ah, least.
Relativament.
Tifla da zaħira. Tifla da zaħira.
Jena nħost ta' 40s, ma jirli 40s, kienu my 30s, ma jirli 30s.

dak isir parti mill-passat. Ah. Għax dak imbagħad isek tinsih dik dik l-uġieħ. Għadek miġuha sal-lum il-ġurnata imma dak l-uġieħ li spjegajtinna tal-kimo dak mhux ħajerġa' jiġi lura nisperaw. Imma fingers crossed.
Nisperaw fingers crossed. U għandek uġieħ l-lum il-ġurnata imma ta' disabilità. Jena naħseb disabilità u the letting go minnaw
I haven't let go. Minaw, minaw, minaw, tibdil fajtek, naħseb titkun fija biex vera tkun taf inti minn xi xaddejja. Però mm. jiena Ingrid, inħares lejk. U meta naf li ftit jemilu kellek dak il-kimo u llum il-ġurnata qiegħda hawnhekk, inti għandek preġi oħra li għalija huma ċari ħafna li forsi inti għadek ma bdejtx tarhom għax inti kont tagħti valur ħafna lis-saħħa tiegħek, is-saħħa ta' ġismek, però int għandek valuri oħra li ma M'għandhom bżonn li inti tiċċaqlaq u taqbeż u tagħmel għoxrin squat. Inti għandek one il-kitba tiegħek hija taf tikteb. Taf tikteb b'mod sabiħ ħafna. Għandek inspirazzjoni għandek saħħa li tinspira ħafna nies biha. Jiġifieri meta tgħidli Ingrid x'ħa tkun qed tagħmel dawn hekk in the next ten years, narak tikteb ktieb. Narak, tara, narak, narak tagħti motivational talks. Mhm. Narak tispira lin-nies. Mhm. Jiġifieri għalkemm forsi għalissa qed tara ħafna dlam għax l-affarijiet li kont tagħmel m'għadekx tista' tagħmilhom, jiena nara ħafna affarijiet oħra li inti tista' tagħmel. Mhm.
Fil-fatt meta kont eh, għaddejja minn kalvarju kbir, eh, kien sibt jisu spazju fej għajlet myself. Kien qed ikoll ħafna nies jikkuntatjawni. għax kont nikteb xi kultant u eh, kien hemm ħafna nies interessaw ruħhom bej kelli l-exposure through il-hazard. U bqajt isni u ħafna nies u jiena ċertu ġielik ma jkollokx aptit tkun għaddejja minn kalvarju ma jkollokx. Però mbagħad mhux talli ma kelli aptit, talli kienet isserraħni. Il-ħaġa li jkun hemm min jgħidli taf kemm qed ittina aspirazzjoni, kont ngħid ejja, għal inqas minn xi ħaġa. Kera. Kera, m'hemmx kelma oħra. Kera qed joħroġ ħafna tajjeb minna, qed joħroġ pożittiv. U ma nagħmilix bla ebda bla expecting anything back, la bla ebda xej, it's just being me. Kont ngħid imma x'qed jaraw ispirazzjoni jiena għax ġast qed ngħid li qed ngħaddi. Imma le, in-nies meta jaraw. Forsi qabel kek kont ukoll jiena. Tiġi inti bi problema, kważi kważi nagħmilha tiegħi problema. Mhux tant tajjeb, imma tant nidħol fihom, prova ngħin dak li jkun. Imma forsi n-nies kien jarawni eh, li xorta mhux se jilħqu mi, din li tafatni l-isfel ħafna iktar, ħafna nies qed jirrelataw miegħi iktar. Qed jgħidu din għaddejja bħalma jien għaddejja jien. U hemm ħafna nies hemm barra għaddejjin minn kima u għaddejjin minn cancer, għaddejjin minn uġġieħ li ħadd Jiena jiena niftakar ukoll familjari tiegħi kellha kanser u taf xi ħsieb għadda kulħadd jgħidil għandek bżonn xi ħaġa, għandek bżonn xi ħaġa ngħid imma filgħaxija meta rasha tmur fuq l-imħadda waħedha.
Mhux meta rasha biss tmur fuq l-imħadda dawwa this is a continuous. Waħedha. Da tibda inti taf biss l-isptar, mediċini, hekk tibda ħajtek hekk biss tiġi. Mm. Meta tmiss ma daw l-affarijiet. Jekk ikun mhux tkolli forsi xi bħal-lum u hekk, eh, m'hemmx iktar interess, iżjed, mhm. m'hemmx nothing to look forward to, immaġina, la tista' s-sifer, la tista' s-suq. Għalissa.
Eh, let's hope li u għalissa. Mhm. Ġifiri, let najt jena huwa. Izzet għolu, physical, mental, kollox, emotional. Il-bini n-nis jadulek, u jadulek mill-qalb, ġenunament, ta' għandek bżon xaħġa, imma u tinsa ħajtek, u laqwa li edha, eh, laqwa li jiex tissa, laqwa li qalbek għada tħabbat, laqwa li għandek dik it-tifla jiex għalija. Le. Il-tifla ngħixha imma ngħixha li għan nifsi, jiena nħobb il-ħajti. L-ewwel titħobb lilek innifsek biex tkun tista' tgħaddi dik l-imħabba lil ħadd ieħor. Ma nistax jien ninsa ħajti. Kif nista' ninsa ħajti? I mean, eh, tajdli issa eh, laqtitek marda, memx tagħmel. Orrejt, memx nagħmel, jekk ikolli ngħix bid-diżabilità, ma nafx għal dejjem ma nafx kif se noħodha.
One day at a time. One step at a time.
One step at a time, one day at a time. Dik, dik li dejjem qed inżomm f'moħħi. Iva, ma xi darba ħan niġi.
Ma tistax tajt għaxar sin oħra ħankun hekk. Inti inti trid tajt illum edaw qed nagħmel li nista. Nista. Li tista. It-triq hija miftuħa, inti naf li reżiljenti ħafna u naħseb din And you're also a very deep person, mara li taħseb ħafna. Ġifiri, anke l-fat li għatlek naħseb jinnarak tikteb ktib u għatli. Eh, qed nikteb ktib fil-fatt, biografija. Biografija eh, fuq il-ġerni tal-kanser u qed nagħmlu b'mod ta' ispirazzjoni wkoll na positive note li dak li jkun qed jaqrah eh, isib il-wens. Isib il-wens. Dak il-punt tiegħi. Dak il-tir tiegħi ħajkun għal charity, jiġifieri, il-proceeds, jiġifieri mhux qed nagħmlu for any uh, financial interest at all. Um, u dak it-tir tiegħi għax jiena dejjem dejjem melini tgħidli this is a bit weird. Jien dejjem kont inħossni hemm here for a purpose. Ekk, nħoss deep down li jiena qed nagħmel differenza. Issa, naħseb din kienet, da ċapter kien, il-turning point ta' ħajti li rrit namel differenza. Qabel qatt ma kelli tant dik l-opportunità li namel differenza u il-Holistic Wellness Center li kelli kien il-baby tiegħi u kien l-aspirazzjoni ta' ħajti issa kelli nagħlqu għax ovvjament ma stajtx inkun hands-on fuq il-business tiegħi. Għalissa. Għalissa. Eh, Kien dak it-tir, ukoll, li inti dħalt hemmhekk, irrilassajt, sibt is-servizzi kollha under one roof, jiġifieri kien kbir, enormi, il-post. Ma kellix ċans tant nippromowtjah għax kien in its infancy, kien għadni kif niftaħ. Però n-nies kienu jgħiduli nħossna rilassati hawn, nħossna li ħriġna persuna oħra, kważi kważi, taf kif meta tidħol hemmhekk. Illum il-ġurnata qed nesplora aktar il-saħħa tal-kitba tiegħi. Dejjem kont naf li I'm a very expressive writer u kont nikteb anki poeżiji, però qatt ma publikaj xejn, ġifieri kont iżommu malija. L-lum il-ġurnata naħseb li I have the, the inspiration and the tools to do, it, to do it. And the time.
And the time.
Eh, għandi ħafna ħin fidejja. Qabel ma kienx ikollok. U għem qed niktibu real time, raw and unfiltered as it possibly can be, waqt li nkun edha fis-sodna, bil-kimo, fl-armumenti ta' ħajti u f'momenti aħjar u koll, fejjina nħos dik il-muza li irriħt nikteb, għax dik tiġik, mux għax meta tkun trida, meta tiġi. Eh, u Nkun, ġifiri, right from the hospital bed, ġifiri, nikteb dal-ktib. U minix ħan filter jaħ. I look forward to reading it. Għax wasanna fit tmim ta' din l-intervista. Għadda l-ħin. Pero nerġa' ngħidlek. Inti bħalissa probabbli kull met tara d-diżabilità ta' saqajk u x'ħaditlek, però jiena vera ta' ma ma rridx inkun hekk cheesy jew cliché u hekk, però jiena qed nara ħafna, ħafna, ħafna li inti Ingrid tista' tagħmel. Ħafna. Għadek laqqas ta' fint kemm tista' tmiss nies u ċertu affarijiet u ċertu ħolm li għalis li kellek li li għalissa minn tajt mm, ma nistax jena lilek narak ġifiri terġa' tiftaħ il-Holistic Center, taf eżattament in-nies xiridu, taf ta' prezza ħat itallem, taf ta' prezza l-ħajja iktar minn kulħadd li għaw f'dil-kamra. Taqtax qalbek, onestament taqtax qalbek. Le, jiena nemmen fil-potenzjal tiegħi, anki fil-limitazzjonijiet. Jiena fil-background tiegħi bħala dejjem kon isu in decision making role fil-pożizzjoni tax-xogħol tiegħi. Spreżentaw il-problema u b'xi mod noħroġ minnha. Ġifir, I'm sure this f'dal-kas hija the disability jew daw il-limitations ħansiħu l-omek li qed li tani dal-cancer. Eh, I'm sure li ħansib mod kif jekk forsi ma niġrix ħanimxi naġġel. Jekk forsi ma niftaħx il-consequences ħa nagħmel xi ħaġa oħra xorta. Jiġifieri ħa nsib ways and means kif jiena l-passjoniet tiegħi b'xi mod ħajħorġu xorta. U t-tifla tiegħek. U t-tifla ħajkollha lil min tħares il fuq lejh ukoll. Diġà.
Però it's never going to stop. So jiena looking forward għal Ingrid 2.0, eh, ġifieri, għax. Mhm.
B'xi mod ħanaslu. Żgur, Ingrid.

So jiena ma nafx jekk tistax tmur għalissa trattament tajjeb, eh, però jekk kollok forsi xi ħin jew dan huwa trattament jew forsi tittieħel xi ħadd jew tmur inti. Grazzi. Li ħanużaħ.
Lil Majoka imma. Proset ħafna.
Emmek tmur.
Rigali sbieħ, proset.
Tistrih naqra. Ingrid jiena jiena u inti we're in touch, ġifieri jiena niffollowjak ħafna anke fuq Facebook u il-posts li tagħmel.
Dika naqra nitkellem naqra. Naqrom kollha mill-bidu sal-aħħar ġifieri, kollha naqrom. Ma jżommu kemm ma l-inqas. Iva. Ma tgħidxu kemm twila. Jien għatlek.
Għatlek għandek kidba sabiħa ħafna. Mm. Għatlek. U dik hija sabiħ tal-kidba tiegħek li mm.
Niprofa nkun konċiża, ma Espressiva ħafna u bniedem jħoss verament dak li inti tixtieq tajt. Ġifieri naħseb dak huwa super skill tiegħek li għandek bżonn tieħu ħsiebu. Li ċerta li ħsibu. Pero jiena u int nibqgħu in touch, kif għadtlek grazzi ħafna ħafna ħafna talli ġejt u jiena ċerta li min kien qed jismagħna b'xi mod jew ieħor żgur inspirajtu kif inspirajt lili minn mindu ltqajt miegħek jiena naħseb ħafna fik jiena u għallimtni ħafna ħafna.

Nixtieq li ngħaddihom ngħiddihom il-ħadd biex mill-esperjenza tiegħi naqnallem minn ix-xhieda ktama. Imma. Imma eħe, eh, naqlem għax il-ħajja we're not textbooks learned ħafna drabi, we're eh, eh, in the streets taf kif learned il-ħajja li talmek u jagħmel ħafna iktar valur f'ħajtek milli dak li nitalmu mill-akademik eh, esperjenza tagħna. Ġifieri il-ħajja din l-esperjenza għalmitni jekk xejn li nieqfu u napprezzaw kull ħaġa l-inqas ħaġa li għandna f'ħajjitna għax jista' jkun ma tibqax tiegħek għal dejjem dik. U sfortunatament ngħixu ħajja maġla u ġili ninsewhom daw l-affarijiet. L-affarijiet iż-żgħar. L-affarijiet iżgħar, però li jagħmlu d-differenza f'ħajjitna. Kollha. U grazzi lilek Melanie tal-li tajtna opportunità, tajtna tal-ispazju fil-programm, oh, ah, fil-podcast tiegħek. Grazzi ħafna. You're welcome.
ħafna, minn qalbi. Ħadgos ħafna nitkellem.
Good, good. Mela, qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-isponsors personali tiegħi, lil Hair by Alison, lil Gaby Vella għall-makeup, lil Morgan għall-ħwejjeġ u Luxonas għas-sett.
Għadkom kif segwejtu Kellimni, il-podcast ta' Gwida, li hu miġjub lilkom minn Mercedes-Benz Malta, Pizza Hut, Mayoka Spas, Valletta Glass.